Chidzidzo chanhasi chakananga kubatsira vakomana vechidiki. Pane mashoko ehungwaru kana kuti mashoko ehuchenjeri akatorwa paproverb yechiGermany anoti if you spend your time chasing butterflies they will fly away but if you build a beautiful garden instead the butterflies will come but if they don't come you still remain with a beautiful garden zvechireva kuti ukapedza nguva yako uchidzingirana nemabutterflies haumbomabata butterfly haribatiki asi ukagadzira gadheni rakanaka rine maruva anoyevedza rakadhekoretwa mabutterflies anouya ega pagadheni iroro asi kana akasauya mabutterflies acho still unosarwa uine gadheni rakanaka rinodhekoreta musha wako saka hauna chekuruza vasikana vakafanana nemabutterflies imimi vakomana vechidiki mukapedza nguva yenyu yeudiki iyi muchidzingirana nevasikana hapana chaunogaina nenyaya yekuti hapana musikana anoda nhamo ende hapana musikana anoda kugarira urombo asi iwo ukapedza nguva yako yeudiki uchibuilda life yako uchigadzira ramangwana rakanaka uye rakarongeka ukasimukira ukava murume chaiye chaiye ane value uchakwanisa kuattracta chero musikana waunoda ende unokwanisa kusvikira musikana welevel kana kuti weclass we yese asi tomboti vasikana vacho havasi kukuda vakuramba nemari yako iyoyo vakuramba zvakadaro still unosara uine a good life yawazvivakira you have nothing to lose wazvigadzirira good life hauchaiti zvokugariswa 44 pakombi hauchaiti zvokumutswa makuseni kuchitonhora uchimhanya uchiitiswa basa raunopuhwa 2 cents wazvigadzira life yakanaka wagadzirira vabereki vako life yakanaka wagadzirira hama dzako life nemaconnections anozovabatsira saka hapana chaunorasikirwa nacho pakubuilda life yako iwewe Vakomana vakawanda munocomplaina ende muri kuchema chema kuti hee mhandara kusisina, hee mhandara hadzichawanike. Asi pane malevels ari kudzicheka. Pane vanhu vari kuvhura vasikana ivavo. Pane varume vane capacity vanonzi nevasikana a rumen vari very easy kuattracta chero musikana wavada ndo vanoattracta vasikana ivavo vovacheka imi mozosiyirwa maleft overs iwo unoda mhandara une zera nemhandara here une levhu nemhandara iwowo vanombotanga vadyiwa nevakuru vane capacity imi mozosiirwawo zvima left overs zvinoenderana nemi nelevho renyu reurombo hakutamba kwangu kutamba zvangu timu rangu musatora serious this is just a joku asi pane mashoko andaigara ndakaudzwa naticha vangu mr richard vaitidzidzisa tennis nebasketball pachikoro pandakadzidza vane mashoko avaigara vakataura mrs richard vachitaura kuti fokasai pachikoro vapfanha vangu ukasafokasa pachikoro uchangogumira kurira pachikoro panapa asi ukafokasa pachikoro wobuilda life yako munyika umu uchawana option kana uchida zvevasikana hauvapedze vasikana vakazara munyika umu ndaiona unge ari kutaura zvina musoro tichitaura kuti ko ticha uyu adoti mabhebhi ese ari pachikoro aya timasiiri ani asi kutaura chokwadi pane vanhu vakangogumisira kurira pachikoro chete even iwe uri kuterera vhidhiyo inoyo you can relate pane vanhu vanotoziva kuti kuchikoro vakarira ndo vakomana vainga nembiri asi nenhaya yekuti vakangofokasa pane zvemabhebhi havana kupasa munyika macho havana kana maconnection kumba kwavo hakuna kana lingi zvakagumira pachikoro izvezvi ukasangana navo vanotosiririsa unotokwidza hwindo remotikari nekutonyara kumuona even iye wacho akakuonaka anotonyara zviri wese zviri times 5 nokuti vakomana yavo vaiva neswege vaiva nedrop ende vaidiwa nemabhebhi ese pachikoro asi zvakagumira pachikoro nenhau yekuti vakagumisira pakuchesa mabutterflies epachikoro asi tochienzanisa vapfana vaivaye vairemerwa nemazibhuku avo nemazibhegi mahombe vachiita zvechikoro vapasa chikoro manje panyika vamamaneja vamahr ndo vakupinza vanhu mabasa ndo vane yese ndo vane maconnections ndo vakurira manje handiuri kuona pane nyaya yacho Vasikana havana kwavanoenda gore negore kuri kuzvarwa vamwe asi mikana inokusimudza mulife ukaona watodarika watodarika unenge wakutofanira kuzomirira umwe ende umweni wacho hauzozivi kuti uchanangana newe here pane umwe mukana iri touya yakaresha zvekuti unogona kutoushandisa wosimuka asi uchifokasa pane zvimwe zvinhu haukwanisi kuona mikana iyoyo Ende kana uri murombo usina chinhu unogona kuona unga munyika musina kana mabhebhi ita mari uone but please not please take a note ndokuzivai mazimba mamweni mazimba kunzwisisa kwenyu kushoma chinangwa chevhidhiyo inoyi handisi kuti tsvaga mari waita mari yakawanda woita zvekuchinjanisa mabhebhi woita zvekuchinjanisa vasikana kwete inini handikurudziri chihure handikurudziri kutambisa vasikana asi ukava negood lifestyle une option yekusarudza chero mukadzi upi wekilasi yaunoda wozvipikira mukadzi welevho rako vakondonyi muri kurambwa nevanhu vamunoda nenhaya yekuti hamuna kapasiti musikana achikutarisa soka ari kushaya chekuda Ita mari yako yakarongeka wowana capacity yekusarudzira musikana wako one akanaka mukadzi wako welevel weclass yaunoda asi kunyange vakakuramba vasikana vacho maybe vakanyanya kushata vokuramba nemari yako still unosara uine a good lifestyle yaunenge wakazvigadzira you have nothing to lose unenge uchizviramira kalife kako kari bhoo nemari yako ko zvakaipei anonzwisisa anzwisisa anodzidza adzidza vakaoma musoro kuti ngavaitawo seiwo panhasi togumira pano tosangana muchikamu chinotevera